Alfons Maria Gallia, filantropu, senatur, awtur. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa lejn ħajtu u xogħlijietu. Alfons Maria Gallia, magħruf aħjar bħala is-Sur Fons, twieled il-Belt fit-23 ta' April 1861. iben Pietru Pawl u Mary Carmen. Kien ir-raba' fost sitt ulied. Missieru kellu negozju ta' drappijiet. Ħa l-ewwel tagħlim tiegħu fid-dar mill-kittieb magħruf Annibale Preca, li kien skrivan ma' missieru. Ta' tmien snin hu ntbagħat jistudja għand il-Ġiżwiti f'Għawdex. Imbagħad, ta' sittax-il sena, hu mar jistudja fil-Kulleġġ tal-Frer f'Marsilja. Galea miet fl-1941 fil-kunvent tal-Bon Pastur f'Ħal Balzan. fejn kien qiegħed jgħix bħala refuġjat tal-gwerra. Ta' 19-il sena, Gallia wiret in-negozju mingħand missieru. Alfons Maria Gallia kien ġej minn familja ta' tajjeb. Iġifi Alfons Maria Gallia, ehm, il-ġenituri tiegħu partikolarment minn ta' missieru, ehm, kienu stabiliti, benestanti kienu jissejħu. Jiġifieri as-Saġġ Alfons Maria Galea kien jaħdem, kien direttur ta' entitajiet u dal-affarijiet kollha, imma qatt, qatt ma fis-sens, qatt ma kellu professjoni vera, vera u proprja. Il-familja kellha proprjetajiet kbar, kellha ħafna artijiet, u allura kien, kien, kien, kien stabbilit sewwa. li għamel illi ta' età pjuttost żgħira Alfons Maria Gallia irtira minn daw il-kariki li kellu li kellhom x'jaqsmu man-negozju tal-familja u ddeċieda illi jiddedika ruħu kważi kważi għall-filantropija b'mod totali, jiġifieri kemm mill-aspett filantropiku kemm mill-aspett ta' pubblikazzjoni wkoll. Tliet snin wara li żżewweġ, Galea għalaq in-negozju u beda jqassam ġidu lill-istituti tal-karità. Galea, waħda mill-ikbar oqsma li ħadem fiha hija l-istituti tal-karità. Jiġifieri Galea waqqaf numru ta' istituti li baqa' jgħinhom jiġifieri sakemm sakemm baqa' ħaj u tom il-finanzi biex nagħtu biex nagħtu eżempju għandek il-Bon Pastur għall-Balzan. Jiġifieri dak huwa Xogħol, xogħol Alfons Maria Gallia. Nies ta' ċertu età llum ħafna minnhom ma domx magħna imma imma jiena pereżempju niftakar illi kienu l-tima jgħixu f'dawn f'dawn l-istituti saħansitra u nnifsu kien imur, jiġifieri dan mhux xi bniedem li iva ħanat il-flus u daqshekk. Jiġifieri u personalment kien imur iżur dawn l-istituti, jieħu l-ħelu lit-tfal, jiġifieri kien bniedem illi mhux biss għandu l-flus u qed isostni istitut. Imma qalbu kienet hemmhekk. Forsi l-ikbar opra f'dal-kontest li għamel li għamel Alfons Maria Gallia huwa l-Istitut tas Salesiani ta' Slima. Iġbir inti għandek binja impressjonanti ħafna u bit-teatru u bil-kappella ġifri għandek kumpless ħieħ. Fatt mhux daqshekk magħruf huwa li s-Sur Fons kien xut fl-inkjesta ta' 7 Ġunju fl-1919. Wara s-7 ta' Ġunju, u meta ngħidu s-7 ta' Ġunju għandek għandek fuq jumejn, għandek is-7 u għandek it-8 ta' Ġunju li kellek li kellek il-disturbances. Nies ta' ċerta prominenza ma ninsewx qed nitkellmu fl-1919 fejn il-klassi soċjali għadha tilgħab parti. U allura numru mhux ħażin ta' nies illi ġew imtella biex jixdu kienu nies magħrufa bħala rispettabbli, nies illi minn naħa huma Maltin. Allura ħadd ma jista' jgħid isma' l-Gvern Ingliż qiegħed iwarrab lill-Maltin u qiegħed biss iressaq bħala xhud lill-Ingliżi. Allura huma Maltin. Fl-istess ħin huma nies Maltin ta' ċertu rispettabbiltà. Allura x-xhieda li ta' huma u Galja bħal ħafna oħrajn ta' xhieda tal-esperjenzi tiegħu illi dan ħajexu naturalment għax is-7 Ġunju dak li ra dak li sema f'dawk l-episodju tas-7 Ġunju. Galea kien ukoll involut fil-politika u saħansitra leħaq senatur flimkien ma' persuna oħra importanti fl-istorja ta' Malta. L-element ta' filantropija, l-element Galea kellu idej ħafna fuq il-polz tal-batut tal-baxx, jiġifieri għandek bniedem illi huwa sinjur, għandek bniedem illi dan mhux beda mill-faqar u stagħna, da twieled fir-rikkezza, da twieled fil-benessere, Galea m'hemmx dubju, imma xorta dejjem kellu kuxjenza qawwija ħafna fejn jidħol il-fqir, fejn jidħol il-batut. U dan jispjega l-fatt il għaliex Galja spiċċa wieħed mill-membri bikrin wieħed mill-membri eh, tal-bidu tal-partit tal-ħaddiema. Ġifieri dan bil-bidu net għandek il-Galja li huwa appuntu membru tal-partit tal-ħaddiema. L-idea li fl-aħħar f'dal-pajjiż ikollok partit speċifikament Mhux partit ibbażat favur l-Ingliżi jew favur it-Taljani kif kif kellna sa dak il-punt, imma partit li l-attenzjoni tiegħu tiffuka li Gallia ma marx mal-pro-Taljani, Gallia ma marx mal-pro-Ingliżi, kienet tkun probabbilment ħafna ħfef għalih li jagħmel hekk, imma Gallia ddeċieda li ehm, imur fejn hu ħass li ehm, jista' jgħin l-iktar, jista' jagħti kontribut l-iktar lill-klassi tal-ħaddiema. Gallia beda jikteb fl-età ta' 35 sena. Huwa beda jittraduċi xi stejjer qosra mit-Taljan. Gallia kien kapaċi ħafna fit-Taljan, ġifieri Gallia kellu l-edukazzjoni tiegħu naturalment bħal Maltin kollha ehm, tal-klassi, tal-klass soċjali tiegħu fit-Taljan. Ġifieri Gallia kien kompetenti ħafna fil-letteratura Taljana, kien familjari ehm, mal-awturi ta' żmienu, mal-awturi ehm, Taljani l-iktar stabiliti. U allura li kienet iktar faċli, ċertament, per eżempju, iktar faċli illi jiffamiljarizza ruħu ma' letteratura Taljana milli ma' letteratura Ingliża. U għalkemm ehm, Galja ittraduċa anki mill-Ingliż imma fil-maġġoranza l-kbira tax-xogħlijiet tiegħu ehm, fejn għandek traduzzjonijiet ittraduċa mit-Taljan. U kien jagħżel b'ċertu sens, kien jagħżel b'ċertu għal ħafna drabi, kien jagħżel kidbiet li fihom sens ta' morali, li fihom sens ta' etika, li fihom talima. Iġveri hu dejjem l-idea tiegħu kienet illi iressaq il-qoddim lil sim Malti. Iġveri lil sim Malti jirrendih il-sin illi inti tista' tikteb bih, illi inti tista' tippubblika l-kodba bih, li inti tista' tgħallem bih. Fl-istess ħin qed jagħmel traduzzjonijiet, qed jipproduċi letteratura bil-Malti ta' valur. U għalih il-valur kien valuri kristjani, valuri morali, valuri ta' għaqal, valuri ta' solidarjetà. Bħal diversi awturi fi żmienu, iċ-ċensura ġriet ukoll wara Galea. Nisimgħu għaliex. Fost il-ħafna traduzzjonijiet li għamel Galea, insibu waħda mill-Ingliż, bit-titlu Evolution and Dogma. Dan kien ktieb miktub minn Ġiżwita, ċertu Zamm, illi dana qed ngħixu fi żmien, qed nitkellmu fi żmien dana qed nitkellmu lejn l-aħħar l-aħħar tas-seklu satax. U Gallia ħass li isma' dan huwa ktieb illi qed iżewweġ it-teorija tal-evoluzzjoni mad-domma Kristjana, mat-tagħlim Kristjan. Dina kienet kussjoni kbira, ġifieri dana meta, meta Darwin ħareġ bit-teorija tal-evoluzzjoni, dana eleb kollox ta' taħt fuq, ġifieri għandek teorija ġdida, eċċetera. Sewa, li għamel Gallia it-traduċa dan il-ktib mill-Ingliż għat-Taljan huwa ktib sostanzjali eh, ta' ftit mit ta' paġni mhux ħażin, Meta għamil da xogħol, il-ktieb ma kienx pubblikat Malta, il-ktieb kien pubblikat l-Italja, kopju waslu Malta naturalment, xaħat ir-rapporta lil Galja l-Sant Uffizzju Ruma, Sant Uffizzju li kien l-Inkwizizzjoni li kienet għadha teżisti fis-sens ta' kontroll ta' ċensur, eċċetera. Jiġifieri Ruma rċevew kopja tat traduzzjoni ta' Galja, Kif kienu jagħmlu dejjem, kif kien xogħolhom li jagħmlu, raw il-ktieb, jiġifieri għandek kummissjoni, raw il-ktieb, ħa jaraw dan il-ktieb għandux ikun kundannat, għandhiex tinġibed l-attenzjoni anke tat-traduttur, f'dal każ ta' Galli, eċċetera. Ir-rapport li ħareġ kien illi isma' kull ma għamel Galli effettivament huwa illi ttraduċa Ktieb li kien diġà pubblikat addirittura minn Ġiżwita li kien pubblikat, jiġifieri mhux minn xi eretiku. U speċi għaddiet hekk, imma imma huwa inċident kurjuż li li turi li ġifieri Gallia ma kienx biss, Gallia kien jieħu riskju wkoll. U f'dal każ ċertament kien ħa kien ħa riskju.
Inħarsu issa lejn ix-xogħol li Gallia huwa l-aktar magħruf għalih. Dawn huma l-kotba tal-mogħdija taż-żmien.
Dawn il-kotba, is-sensiela ta' kotba bdiet fl-1899 u baqgħet sejra sal-1915 u jkopri 150 ktieb. L-idea tas-Sur Fons kienet li jagħti ċans il-ħaddiem Malti u lil uliedu li jkollhom qari bil-lingwa li kienu jafu, il-Malti. Issa l-idea ħadha aktarx mil-letture kattolike li kienu joħorġu s-Saliżjani ta' Turin dak iż-żmien. Imma huwa xtaq jagħti Qari tajjeb, imma qari tajjeb ma kienx jifhem kotba tal-knisja jew kotba tal-qaddisin jew ta' talb, imma kotba li fihom ikun hemm xi tagħlim, jitgħallmu xi ħaġa, imma mbagħad fl-istess ħin jkollhom fiex jgħaddu ż-żmien. Dawn il-kotba kienu popolari ħafna, u Galea dam jippublikhom sal-1915. Dawn il-kotba hemm min sejħilhom enċiklopedija. Għaliex? Għax ikopru rumanzi, drammi, poeżiji, imbagħad tagħlim tal-ġeografija, storja, storja naturali, tagħlim fuq is-saħħa, dokumentazzjoni ta' ġrajjiet ta' dak iż-żmien bħal pereżempju t-terremot ta' Messina. Umbagħad l-iktar ktieb li però laqatni li ħareġ fl-1912 kien in-numru 119 L-Għadd bil-Għaxra Frużin u l-Kejl. Dan interessanti għax dak iż-żmien kemm il-ħsieb li jkun hemm is-sistema deċimali f'Malta, fl-użin, il-kejl u l-flus. U dan ħass li għallem il-poplu din is-sistema. Li hu interessanti f'dan il-ktieb, billi kien jobsor ma kinux ta' skola n-nies, għallimhom jgħoddu, jnaqqsu, jimmoltiplikaw u jiddividu. Allura ktieb interessanti ħafna. Diversi awturi taw il-kontribut tagħhom f'din is-sensiela, fosthom il-Kappillan ta' Ħal Balzan, Dun Amabile Sisner. Awturi kien hemm ħafna, però prinċipalment kien hemm Patri Manwel Magri li kien magħruf baqa' magħruf għal ħrejjef missirijietna li ġabar minn fost il-poplu, Dun Ġużepp Farrugia li ħareġ diversi kotba, b'titli ta' proverbji bħal Għin ruħek biex Alla jgħinek, Tini xorti jew Tfani l-baħar li kien traduzzjoni ta' Around the World in Eighty Days ta' Jules Verne. Kien hemm Dunxant Cortis, magħruf għal Praspar, li għandhom valur folkloristiku, Ġużè Musca t'Azzopardi, li għalkemm ma tanix ħafna però kien tana xi rumanzi. U anke l-ewwel poeżi li ħareġ Duncan Psaila, Huma f'din is-sensiela, eżattament fin-numru 140, l-ewwel ward jew il-ġemgħa tal-poeżijiet li ktieb bil-Malti. U anke kien hemm Dun Amabile Sitzner li kiteb iktar kotba fuq il-martri u l-persekuzzjonijiet bħal Genoveffa mit-tiex għall-martirju. M'hemmx dubju li dan kien proġett kbir li jinvolvi mhux biss il-kitba imma wkoll l-illustrazzjonijiet kif ukoll id-distribuzzjoni. Alfons Maria Galea, li anki rrid ngħid li kiteb ħafna mill-kitbiet, hemm fl-numru wieħed dik xorti għamel pjan sħiħ. Fatt il-kotba kellhom joħorġu kull xarej, mbagħad iktar tal-bidi joħorġhom kull xar. Eh, ħafna mill-kotba imżejnin bl-istampi, xi drabi anke bil-kulur. U anki l-kopertina għall-ewwel 50 kien hemm kopertina qisha simbolu ta' Malta. Però mbagħad bejn il-50 u 74 ħareġ kopertina bil-kulur li dienha pittira Pawlu Bellanti. u stampaha f'Ruma. Stampa minnhom madwar 40,000. Li hija interessanti hija kopertina sabiħa ħafna fejn turi mara qed taqra minn dawn il-kotba u anki nies għaddejjin medijin fix-xogħol tagħhom u anki għandha aspett folkloristiku bħal ħabaq, ix-xitla tal-ħabaq u anki l. il-bizzilla. Il-lingwa Maltija li kien iħaddem Galea kienet differenti minn dik tal-lum. Il-kwistjoni tal-lingwa bdiet primarjament wara li ħareġ ir-rapport ta' Keenan fejn irrikkmanda li l-Ingliż għandu jingħata importanza. U hawnhekk min kien favur it-Taljan ħadha bi kbira. U la kien hemm nies bħal Fortunato Mizzi li kien isejjaħ L-Italja bħala r-razza tagħna, la nostra stirpe, u t-Taljan il-lingwa tagħna, la nostra lingua. Però kien hemm bħal Sigismondo Savona li kien favur l-Ingliż. Eventwalment bdew jiltikaw il-partiti politiċi, il-Malti jisfen fin-nofs, imma fl-aħħar, Minn dil ħaġa kollha rebaħ il-Malti għax sar l-Ilsien Uffiċjali ta' Malta fl-1934. Issa Alfons Maria Galea xtaq li ma jidħolx fl-ebda polemika. Allura ma kellux l-idea li jgħallem il-Malti imma li l-Malti jkun mezz ta' tagħlim. Anke rigward l-ortografija qagħad attent il-kittieba ħallihom fil-libertà, L-importanti li jiftiehem. Ara l-Malti tagħhom, huwa Malti sempliċi li jiftiehem mill-popolin. Il-kittieba kellhom stili differenti. Per eżempju, Dun Ġużepp Farrugia u Dun Xand Cortis kellhom iktar stil kollokjali li jitħaddtu n-nies. Alfons Maria Egalia kien ifittex iktar Jgħolli l-livell. Tant hu hekk anki għamel adattamenti ta' rumanzi kbar klassiċi bħal I Promessi Sposi, sejjaħlu L-Għarajjes, Le mie prigione li sejjaħlu Mill-Ħabs għall-Ħabs. U kien jambjenthom kważi fuq Malta. Alla dak li jkun kien iħoss, lanqas iħoss li kienet traduzzjoni.
Se naqraw silta mill-kotba tal-mogħdija taż-żmien. Fuq is-swar tal-Isla, in-numru 120 tal-Kotba tal-Mogħdija taż-Żmien. Fuq is-swar tal-Isla, li qalilhom lil tad-Domus tal-Isla is-Sur Fons Galea nhar ta' Ħamis is-7 ta' Lulju 1912. Dun Ġużepp Darmanin li tliet snin ilu waqqaf din id-Domus għaż-żgħażagħ tal-Isla, xtaqni niġi ngħidilkom xi erba' kelmiet. U daqskemm narah iħabbrek għall-ġid tagħkom, xejn ma qatt inġibielu bi kbira Jew ngħidlu li ma ninqalgħax? U għedtlu mill-ewwel li nagħmel li nista' u naqtagħlu xewqtu. Ħsiebu jekk sejjer illejla ndejjaqkom? Immorru lura għat-traduzzjonijiet. Gallia ttraduċa diversi kotba tal-Bibbja. mil-Latin għall-Malti. Minħabba speċjalment il-kwistjoni tal-lingwa, the language question, li ġebbdet mill-1880 sal-1939, qegħdin f'mument fl-istorja tal-lingwa Maltija, tal-ilsien Malti, partikolari ħafna. Ġifieri l-Malti kien għadu laqqas fl-istess ortografija tiegħu ma ġie normalizzat u stabbilit, ma kienx hemm lanqas dak il-baggage letterarju, illi nistgħu nserrħu fuqu biex nagħmlu traduzzjonijiet iktar għall-poplu tagħna, kien hemm il-kwistjoni anke tal-sintassi illi kienet ixxaqleb iżjed lejn dak is-sintassi Semitika. Fil-fatt, kemm Alfons Marija Galea u kemm dawk li għenuh Dun Pietru Pawl Grima u Dun Pietru Pawl Sajdon imxew iktar grima imxew iktar ma' traduzzjonijiet li diġà saru mil-Latin imma wkoll b'noti mit-Taljan fejn naf jien ta' Franz Sorel pereżempju jew inkella Augustin Crampon jew Giuseppe Ricciotti jew inkella Alberto Vaccari u l-bqija. Saidon Qata' ftit għalih f'din it-traduzzjoni bejn dawn it-tliet għaliex Saidon beda mill-ewwel jieħu, kien għadu prattikament ġej minn Ruma, speċjalizza fil-lingwi Semitiċi u fl-Iskrittura, allura seta' jagħmel it-traduzzjoni tiegħu u ħa l-ewwel ħames kotba tal-Bibbja, dak li nsejħulu l-Pentatewku, mill-oriġinal lhudi mill-ewwel u baqa' sejjer hekk. għaliex ried juri li l-Malti tista' tuża għal xogħol xjentifiku bħalma huwa traduzzjoni mil-lingwi oriġinali Semitiċi għall-Malti stess. Imma mbagħad b'din l-inizjattiva li ħadu dawn it-tlieta, rridu ngħidu li Grima kien diġà beda jagħmel Alfons Mari, skużi, Alfons Maria Gallia kien diġà beda jagħmel traduzzjonijiet oħra għal popolin kemm jista' jkun. Fil-fatt kellu pinna tajba, kellu kelma mexxejja, però fejn daħlet it-traduzzjoni kienet xi ftit imtaqqla għax żamm wisq mal-oriġinal li huwa għandu sintassi, għandu forma differenti mill-Malti. Mhux dejjem kien ċar f'din it-traduzzjoni għar-raġuni li ovvjament la ħa mil-Latin tal-Vulgata kienet traduzzjoni ta' traduzzjoni oħra, Filwaqt li Pietru Pawl Grima ma qagħadx biżżejjed attent għall-eleganza letterarja u lanqas għall-akkuratezza, għall-preċiżjoni xjentifika tal-lingwi oriġinali, donnhom għadu xi ftit iżżejjed u allura ġiet traduzzjoni ftit imtaqqla u kultant imċajpra wkoll. Dan ma kienx xi proġett żgħir. X'valur kellhom, u għad għandhom, dawn it-traduzzjonijiet?
L-ewwel nett irridu ngħidu li kemm Alfons Maria Galea, kemm Pietru Pawl Grima u Pietru Pawl Saidon riedu jagħtu l-Bibbja lill-popolin li Ma kienx jaf jaqra ħafna. Imma mbagħad anke qed nitkellmu fuq il-Bibbja illi l-Knisja kien għadha ftit idha iebsa milli tagħti l-Bibbja lil popolin, lil min mhuwiex imħejji, mhux saċerdot pereżempju, u r-raġuni minħabba li l-popolin għax ma għandux skola, għax mhux iffurmat, seta' jagħmel interpretazzjonijiet tal-Bibbja li mhumiex korretti. effetti li mhumiex tajbin, allura donnu kien hemm ftit tal-biża' li titlaq il-Bibbja f'idejn il-popolin. Fil-fatt Dun Ġorġ preka mbagħad l-ikbar biex ngħidu hekk servizz li għamel lill-poplu kien proprju li ta kemm jista' jkun mhux biss traduzzjonijiet imma tagħlim dwar il-Bibbja biex il-poplu jkun jaf ukoll il-Bibbja. Issa f'dan is-sens Sal-Konċilju Vatikan it-Tieni, il-forma ta' traduzzjonijiet li kienu jsiru tal-Bibbja speċjalment kienet dik li nsejħulha traduzzjoni formali, jiġifieri inti taqbad l-oriġinal u tipprova tħalli fil-lingwa li qed tittraduċi fiha, f'dal-każ il-Malti, kemm jista' jkun anke l-forma tal-oriġinal tirriproduċi. Allura jekk għandek verb, tagħmel verb. Jekk għandek aġġettiv, tagħmel aġġettiv. Jekk għandek avverb, tagħmel avverb. Ovvjament, mhux dejjem stajt tagħmlu dan, fil-fatt it-traduzzjoni ta' Saidon iktar tard, dan li kien fiha tqil ħafna, li Saidon fejn ma sabx kelma preċiżament taqbel mal-oriġinal, ħoloq kliem ġdid minn dak li aħna diġà għandna, fejn naf jien, l-avverb isfel m'għandniex il-verb tiegħu, allura ħoloq il-verb saffel, niżżel 'l isfel, jew inkella l-aġġettiv saflieni, imma dan ma setax jagħmlu la Alfons Maria Galea u lanqas Pietru Pawl Grima li jittraduċew mil-Latin. Allura t-traduzzjoni li għamlu dawn it-tlieta kienet xi ftit servili allura toqgħod wisq mal-forma u s-sintassi tal-oriġinal imma li mhuwiex il-lingwa l-ilsien mitkellem iżjed mill-poplu. Allura din kienet il, biex ngħidu hekk, il-periklu li kien hemm imma fl-istess ħin li taw ħafna kabbru l-korp letterarju Malti, tawna wkoll iktar letteratura bil-Malti, ippruvaw biex ngħidu hekk jagħtu l-Bibbja lill-poplu Malti. Issa se naqraw is-Salm 133, salm qasir, salm sabiħ, salm li nafuh, biex naraw anka ftit Malti uża anke il-karattri tal-alfabet li uża Alfons Maria Galea. Araw kemm hu sabiħ u ħelu li l-aħwa jgħixu għannuna. Kisuh żejt mill-aħjar fuq ir-ras, nieżel mal-leħja ma' leħjet Ħaron u jibqa' jkattar fuq dejl l-ilbiesi tiegħu. Kisuh in-nida tal-Ħermon iraxxax fuq għoljiet Sijon. Għaliex hemm il-Mulej ixerred il-ġid tiegħu u jagħti l-ħajja għala dejjem. Minbarra l-kontribut importanti fil-qasam letterarju, Alfons Maria Galea ħalla mpatt f'diversi komunitajiet ta' nies. Ħajtu kienet imfassla mill-ġid li wettaq ma' ħafna persuni. U b'hekk wasalna fi tmiem dan il-programm.